Zweete Part hei um Youtube Channel Nächst Geschicht on Stream. Dës gesitt schonn eleng, de Mike ass dobäi um TI Discord. Hello hello an jo de Mike huet mer et virdru scho gezielt, hien huet. Nach nie e Mënschmengscher gesinn deen am Räizen mi eraus kënnt wéi d'Ok. Yes, lo raus komm, gutt Quatsch. Also iwwert den DLC, du hues den DLC jo net bewosst kaf, du kanns jo och eng Kéier bëssen elo schwätzen wisou, wäert ech wahrscheinlech villes do net mat ënnerschreiwen. An der Zäit giff ech hei elo wéi hie virdru gesot huet an dat Rathaus ginn.

Ja, du hast lo durch mich forcéiert fertig gespielt, weil ich mein 400 Pokémon kriegen, also jetzt. Äh. Ja. Upsi. Nee, das ist, das ist kein Problem. Hm. Du konntest halt helfen, du hast das auch gerne gemacht. Nee. Du hast auch selber, weil das hier mittlerweile so, du kannst das Spiel lang spielen, du brauchst immer eine andere Kopie.
Zemools mat Zukunft géint Vergaangenheet ze fannen, wat mer och méi spéit nach e kéier wäerten uschwätzen an engem anere Part. Ech mengen, den zweeten DLC ass do och méi gebändegt.
Fir mech ass d'Haaptstory, wou s de e bëssen deng Misär has vum Haaptspill.
Fir dat ka op Youtube ze ergänzen, ech hat et lech ugeschwat, mir wierklech hei lo och d'Situatioun, datt mer géint Level 6 Pokémon am DLC musse spillen. Hätte mer eis foutéiert am Haaptspill, da wäre se och Level 12 bis 23 dobäi vu just, mä wéi mer dat méi fläisseg waren an. alles fäerdeg gespillt hunn. Iwwregens hei on Story gesi mer elo grad ëmmer bëssen eng Aart, a wéi ass dat ëmmer soss genannt, eng Vakanzewunneng, eng zu Lëlz, wéi huet dat ëmmer do geheescht, wat se do an den Hotel gaange, Jauchstel oder wéi, Jauchhotel oder wéi ass dat genannt? Ech mengen, gesäit bësse sou grad hei aus. Këppes gewisel war Ticket, Zëmmere gewise ginn. Da rëm mech och bësse lo un den DLC vun der aachter Generatioun, do hues de och bëssen esou asiatesch ugehauchte Geschicht gehat. Ech weess net, ob s de e bësse gekuckt hat, eng Kéier mam Urshu, Urshiwo oder wéi dat Pokémon do heescht.
Ech hunn ech hunn elo kee fonnt, mee ech fannen se als hätt och am Basisspill hätt kéinten dra sinn. Mhm. Do hues de fonnt, dat do e bësse wéineg war. Mee dowéinst well ech et bëssen sou fannen, dat awer et kéint bësse méi am Basisspill dra gewiesst sinn, hunn ech mech och. Well ech e bëssen d'Gefill, déi brauchen ëmmer e fëxen Datum a se ginn net fäerdeg mam Spill, an da soen se, oh komm mir klaken am Fong DLC nach fir 50, 60 Euro am drun an da kënnen d'Leit jo kafen, wa se et gären hunn. Dat si mir lo hei giess. An lo steet kee Programm méi. fir op Skiwwer lo soen, also de Sënn vum Let's Play on Stream ass, dat mer e bëssen d'Story awer viru raschen. Ok, si soen och soll schlofe goen, dat ass gutt. Äh, jo, Kappwéi schlooft net, deen hat dann ëmmer fréier gesot. Hu mer eng Kéier hei d'Aen zou an dann kucke mer, wat den nächsten Dag eis hei seet. Ähm, Jo, DLC-Geschicht mol kënne bëssen drop uschwätzen. Ja. Froen ech mech och ëmmer, wisou mussen se erëm eng nei Welt dobäifügen, well du has och an der Open World has de genuch Plaz, wou s de nach Saache häss kënne bäifügen, esou wa mer éierlech sinn. Ech mengen ganz uewe lénks déi, dee ganze giele Bësch hunn ech et ëmmer genannt, Orangebësch oder wéi s de wëlls nennen, do war jo och absolut näischt, bass jo storyméisseg guer net higelaf, an elo leefs de hei an eng asiatesch Räiswelt souzesoen. Äh, ah. Dat schmengen aner Spieler mo ja schon bist so du spielst auch so wie äh, Final Fantasy oder wat wat spielst du méi äh, wann Ech menge do ge Joch ein so dats eng ganz gross World oder so oder Gebitter déi ginn immer just ageficht an der Land doch komplett voll ass oder ass do och dat halt den Highland System dat gëtt vergläichen oder. Ma se hunn alt, ech hat lo 16, den neisten hat ech jo e bësse gespillt gehat. Mhm. Do hunn se halt och eng grouss Welt, mee et ass halt méi an Zonen agedeelt. Mee do benotzt op mannst alles vun der Welt a wann en DLC dobäi kënnt, dann hunn se awer, bleift et awer trotzdem op der selwechter Ja, Kaart souzesoen, sou dann ëmmer eppes mhm, dat, 30 Zonen oder sou.
dat fannen ech besser souzesoen, well hei hu mer elo erëm eng Kaart zu Carrot an. Ja. Elo Paul, da kréie mer haut d'Geschicht vu Peter Kami bëssen hei virgeschwat mat Infotafelen. Da musse mer déi fotograféieren. Ja, okay, do huet e recht, dat ass besser, mir maache selwer Fotoe, wéi wann hien eis hei voll laatsche géif a voll lalle géif.
Dat hu se emol gutt gemeet. Mee jo, mir si mol gespaant, dat si e bëssen esou dräi Oh Gott, et gëtt se mol net, dat ass wéi Selfie Stick ne? Ja dach, dach, oh nee, it happened. Ech hunn et nach vir e puer Joer am Gag gesot, dat ass de Rotom Stick. Ah.
Dat ass a wéi de Parter heescht. Ah ja, Selfie Pose musse mer dann. Mir hunn nei Coolness-Pose geléiert, Yipp yeah! Also mir musse lo 3 Fotoe maachen, esou hunn ech et emol verstan. Mat deenen 3 Infotafelen kréie mir dat enke ugewisen. Mä jo, muss halt mat der Jugend bësse matgoen, soen ech do nach, well hautdesdaags sinn se keng Selfies méi aus der Post. Ok, ech ginn zur Gutt. Ok, ech muss mat Leit aus den anere Schoule schwätzen, ok. Si dat si lo hei? Nee, si wëllen net schwätzen. Ma dach, hatt wëll schwätzen.
Ech sinn och ferm um Zweifele. Ech, dat ass och wéi am Trading Card Game, d'Generatioun 9 hëlt mech net of. Also ech kenne scho vill Leit, déi si bei Generatioun 8 ofgesprongen. Ech hunn alt no bal 4, 5 Generatioune mol gesot, komm ech gi Generatioun 8 erëm eng Chance. Mee wéi et aktuell e bëssen an eng Richtung geet, okay mir kréien nach e Fight haut. D'aktuell an déi Richtung geet natierlech Open World kann ee probéieren, mee da setzt et wéinst des Richteger an net wéi mer hei e bësse gesinn. Well déi ganz DLC-Geschicht, soen ech der éierlech, ass fir mech einfach esou en Zeeche erëm, se trauen der Open World net, se maachen erëm méi en ales Schema virun, well fir elo erëm eng extra Welt esou sech afalen ze loossen ass net gutt ëmgesat, sorry.
Du muss wierklech Final Fantasy mir huet ech hun bewosst eng Kéier lo duerch ugeschwat well ech koum an denken dat do richteg gemeet gëtt an net wéi si et hei war komplett falsch. Sou klenge Fight hei mam Joe dat wäert erem e Kannerspill ginn hien ass och e Kand dat war ganz schlechten Iwwergang. Du wolls nach eppes soe fir dee Fight hei bëssen Jussi aneschters ze kommentéieren, well dat do gëtt erëm traureg, jo du gesäis elo wisou.

Voilà, du hast so Fighter gesinn, den extrem spannend war. Also ech hunn scho leschte leschte Call eng kuck, also leschte Video geschwat. Ech et deet mer leed sou Matcher ze spille mat engem Yanma an mat engem Wisor. Wisor ass fir mech einfach Generatioun zwee, déi éischt zwou Ufanksstied oder Dierfer nennen mer se mol éischter, wou s de dat an der Wildnis an den den Hecken an an den Wisen nach fënns an dann herno hues de näischt méi domat ze dinn, net Level 60 oder Level 59.

Du ufanks kriss du gesot, du fänks rem bäi null un, du hues däi Starter oder du kanns einfach en anere Starter auswielen an fänks sou frësch un. Dann hätt ech och elo eng bëssen Challenge, well och fir iech elo hei nozekucken ass sou al, ech hu 5 fest Pokémon, ech levelen iwwelaanscht 5 Pokémon op, wou ech och nach e bësse Teampotenzial gesinn, wann ech eng Kéier elo competitive ufänken. Klammer op, Luxor Reserve League wäert elo am Januar e schönen Datum annoncéiert ginn, Klammer zou. Äh, mee och do froen ech mech alt erëm, wéi den DRC dat wäert d'Ganzt op d'competitive Zeen op d'Kopp kreien, well wann ech et richteg verstanen hu si jo all Starter da bal dran an äh, okay, elo kréie mer awer Tutorial gewis. So, lo kënne mer bei déi dräi Tafele kommen. Dann seet ech iech gespannt, ob mer haut nach an dësem Part, mir hunn nach 18 Minutte plus minus, ob mer dat nach hikréien, déi dräi Tafelen an engem Part ofzeschléissen. Da gëtt, an da kann ech nach mer Gedanke maachen, eng Nuecht laang, ob ech lo de Selfie-Stick-Part nennen oder déi dräi Tafelen. Okay, do geet erëm den Telefon. Oh, Professor Clavel. Ja, da schwätze mer lo.

Mee lo aktuell mol déi Pokémon hei vu Generatioun 2 éischter, soen ech der éierlech.
Hier dach well déi sechst Generatioun, dat war meng ech Kalos. Kalos an dann hues de 7 war Alola, dat war jo da mat Hawaii, also mat den Inselen alles bësse sou, déi feier verschidde Inselen. Dann 8 hat mer jo lescht Kéier nach. Do hat ech scho bei Hisui gesot, Hisui ass och eng Generatioun fir sech, am Sënn vun, dass net eng déi schreiwe wollt. Ach, wéi heescht déi scho méi? Egal, mir hunn awer elo hei eng Einhal Regioun mol héiere vum Clavel. Okay, déi gëtt eis dann eng aner Challenge wéi déi Kabaden an déi loosse mer elo mol hei eraus. Kucke elo just hei.

Also wann dat ganz lues giff spillen. Ok Pichu, dat ass och sou eng Zed, ui Pichu du konns mer ni verzielen dat dat Pokémon op Enker sou random an der Wildnis ka lafen, dat war fir mech ëmmer en E-Pokémon. Ok hei hu mer Lucy, mir kënnen hei eran mam Abflügel, ech schwammen einfach sou hei eran giff ech soen. An da kuck mer wou hien hei steet. Ja Hisui, dat huet do gefangen, well deen Open World Geschicht war, ne? Dat hei erënnert mech un Sha Kizui, hien hunn ech guer net gespillt, ech hunn dat beim Dino just Let's Play gekuckt, deen och hei um Youtube Channel nach ass. An elo ass e bëssen hei Geschicht, en fuerscht Äre ginn der Oni an d'Kitakami gelieft huet, en huet säi Lager hannert engem Bierg hannert dem Duerf, an ech liesen dat hei elo vir well et e bësse storyméisseg méi wichteg ass denken ech. En huet sou e Lager gehat hannert dem Bierger an jiddwereen deen ze no komm ass huet e laanscht d'Bäckele krut. Dee wollt erakommen huet deen dann da bëssen da geschloe krut. Mir gesinn dat och bësse sou am Bild do, dat bësse sou eng Aart, wéi soll ech erklären, se lafen engem no deen e bësse Bordell gemeet huet. Enges Daags ass den Oni Rosend an virun Aggressioun de Bierg erof gelaf an huet d'Uewe kaff. An duerch eng glécklech Fügung vum Schicksal war et, ok, dee Saz muss ech nach eng Kéier liesen,

Hun déi schon geheescht? Keng Ahnung, ech wëll och keng Relioun hei ufänken, mee et maan einfach glaczt, verglackt et sou. Ënnert hirem Asaz vun hirem Liewen hu se dann déi dräi den Oni no hanne gedrängt an hannert de Bierg zréck, an do schéngen déi dräi ze sin. An dat nenne si dann todesmütige Recken. Ass scho bëssen nach eng Referenz op Birth of the Wild, well do sinn et jo 4 Recken. An hei sinn der elo 3, déi 3 Gefährten. An ech mengen dat sinn och déi 3 legendär Pokémon esou, oder mysteriéis, dat kann dann och méi spéit gesinn. Ech hoffen awer mol, datt ech schon direkt ze fänken hunn. Da sinn och Statue gemeet gi vun hinnen. Ok, an déi stinn dohannen. Ok, Uni heescht ongeheuer, dat konnt ech mer e bësse virstellen. Deen dee cool wierkt, ne ech fanne eischer net. Ech fanne eischer déi aner dräi fanne ech méi interessant. An ech mengen, wann ech elo richteg verstinn, hannert dem Bierg, dat ass da e bëssen och sou d'Geschicht hannert der Mëtt vun der Kaart dann, sou e bësse wéi d'Schlunt vu Paldea esou vläit opgebaut ass, sou. Lo maache mer dann eng Foto. Dat war schonn d'Foto, ma ok. Gott sei Dank muss mer net mol selwer all mam Selfiestick hei ronderëm fuchtelen. Merci Spill. Jo, dat war dann déi éischt Infoplack. Mee do muss ech se awer eng Kéier luewen, ech fannen dat do besser gemittlech, wéi wann hee lo eng hallef Stonn mei eis vollgelabert hätt, wéinst ech eng hallef Stonn iech déi Geschicht. Ok hei, jo. Dir fënnt eis gutt op der Foto, dat hunn ech elo aus dem Kontext hei bruecht. Kucke mer elo nach 10 Minutte fir zwou aner Dénger. Ok, ah dat do, ja ok. Dat ass de Koraidon, mä elo léiert hie mol mäi Reitpokémon kennen. Erënnert mech bëssen un den. Pepper seng Geschicht mam Hond, sou huet de Corail den Hee jo och emol ofgeleckt herno. Sinn ech emol gespannt, wat hei och elo erëm ageflücht gëtt, respektiv et war och ëmmer dee, soe mer esou, den Undercover-Chef vun deenen Unis-Leit, déi d'Schoul net wollte besichen, déi blo gemeet hunn. Vun där Geschicht huet mir och ëmmer een ofgeleckt, wann dee da sou undercover-méisseg da de Kaddo bruecht huet, falls de erëm ee gepackt hues vun deene véier oder fënnef Bosser. Sandwichen, do huet eise Koraidon e bëssen eng Allergie drop, am Sënn vun e wëll dat onbedéngt friessen. Sou, ech géif soen, da kucke mer eis einfach elo hei hannendrun nach déi dräi Figuren do un. Ech ka mer virstellen elo an 10 Minutten déi aner zwou Placken ze maachen gëtt bëssen kriddeleg. Nee wat huet elo Knips einf. Ok mir hunn mir hunn d'Foto jo gemeet, du hues se och virdru mengen ech gesinn hei on Stream dat der an ass der dann do. Mir gi lo eben hei nach eng Kéier kucken. Sou, elo muss ech bëssen d'Orientatiounsproblemer hunn. Hat dach hei gesot. Voilà, do hannen ass se. Hei missten dann déi dräi Figure stoen, ne? Déi kann ech awer net méi wäit kucken. Ech ka dann drop klicken an et geschitt eben näischt. Ech, oh, dat wär jo krass gewiescht, wann ech op, op se hätt kënnen trëppelen. Hei gesi mer dann déi dräi, ah, ech géif soen, et wären awer dräi legendär Pokémon. E klengen Äffchen, e klenge Villchen an e Möchtegern-Fiffi, soen ech emol esou. Äh, kucke elo mol hei enke kuerz. Ech géif awer soen, den de Selfie-Stick-Part gëtt et net. Also do muss ech Pokémon Company dee Gefale maachen, ech hien net vlächcht Thumbnail hei kuerz. An jo, nee, sorry, mee Selfie-Stick, also de Rotom generell kann ech e bëssen iwwerschätzen. Bass de Fan doriwwer oder?
Och net denges se. Dat ass interessant, wann de Pokémon sou verfromme kann hunn, wann dat wierklech schonn Smartphone-Gedöns ass, da soll se wierklech och mol ähm, well si soen hei, mir ass langweileg, wow. Ech hat scho geduecht, ech géif mer eppes zweimal kucken, dat deens langweileg wier. Dat wier e bësse beleilegend gewiescht. Jo, also nee, déi Handygedönsgeschicht, jo, se wëll e bësse mat der Geschicht do matgoen, mat der aktueller Geschicht, datt all Mënsch en Handy huet, kloer. Mee du kanns awer net en Handy, also Quatsch, e Pokémon net esou zu engem Géigestand mësshandelen, soen ech mol esou. Dat geet dach net. Ich, ah jo, mat nach Ich-Entwickler-Smart-Rotor-Apps, wat wëll hien do elo?

An de Melvin ass am Chat. Salut Melvin, Merci gläichfalls, vill Gléck am neie Joer. Also mir huelen de Paart hei op den éischten éischte 24 an ech géif soen e kënnt de sechste éischten raus ëm den Dréi. Kucken all zwou all all Woch zwee Parts erauszebréngen dat mer e bëssen d'Geschicht viru kommen. Jo eis Smartphone huet elo en Update krut an ech weess emol net wéi den Update elo soll ausgesinn. Do soe mer einfach esou, dat ass eis egal, mir halen dat do einfach bäi. Kënn och Fans esouguer hei ronderëm ronderëm lafen. Also wat Pokémon ugeet, wäert ech fänken, mee ech wäert eben elo aktuell keent fänken. Merci un Anlaufang Fifi, en och nach hei op Matcher. Ech wäert eben elo, mir hunn elo ee Pokémon am Team, dat ass de Wommel, wann deen Level gemeet huet, gëtt en neit gefaang, esou ass e bëssen de System. An onst Team wäert ech eng Kéier alles dann erëm esou maachen, wéi ech et am anere Part gemeet hunn, anere Spill, dat ech dann alles ofschléissen an de Pokédex hei vervollstännegen. Ech mengen, ech maachen et souguer virum zweeten DLC Wave. Wat mer dann ëmmer esou eng Paus dertëscht hunn, dat ech et besser verschafft kréien an dat Dir och bëssen nach kënnt hei dann d'Kita Kami entdecken. Mee wa mer elo ganz motivéiert wier, kéint mer hei elo scho Shiny hunten. Mee Schrumegkeet, gouf et déi? Déi Schwäerm, oder wéi nennt se dat, en Oplaf vu Pokémon, déi goufen awer net direkt vun Ufank u vum Spill. Méi spéit. Dat ass och e bësse komesch gemeet, well ech soen dat éierlech, mech stéieren se e bësse elo an der Story hei, am Sënn vun, ech wär elo um Punkt, dat ech d'Story einfach wëll hei vergiessen a scho wëll Shiny hante goen. Ass scho e bësse komesch gemat, mee ech mengen an der Geschicht Waren se. Hei sinn déi Äppel an do ass och nach do kënne mer eng Kéier Paart méi spéit. Deen huet och eng nei Entwécklung mengen ech deen de Knapfen, wann ech mech do net ieren, ne? Oder ass dat eréischt den nächsten DLC? Deen zwee esouguer eng, mee dat maache mer méi spéit. Dee kritt en extra Paart dofir. Mir sinn aktuell emol am gaangen e bëssen déi Geschichtscours hei ze maachen op eng modern Aart a Weis. Voilà. Déi Mantis sinn och nach hei a Pichu leeft och ëm ronderëm, wou ech absolut net verstinn, wéi ee Pichu kann an der Wildnis ronderëm lafen. Gutt, ech kucken op d'Zäit. Mir maache elo hei nach de Kleng déi Mantis mat Lava Awer 50 fäerdeg. Mir hunn zwar keng gutt Attack dofir, well da gëtt e klenge Stroumstouss hei dofir. Mol kucken, ob dat do iwwerhaapt duergeet. Wow, geet och esouguer duer. Mat en Level 100 ass alles méiglech. Ech gi soen, mir halen de Par bei 25 Minutten. Mir pausen hei kuerz an da geet dann drëtt Par virun. Da kann de Mike sech nach Gedanke maachen tëschent deenen zwee Pads, ob en dat hei nach virukuckt oder seet, eng Paart geet et duer. Ech soen dir, Mike, décke Merci, dass de ee Par eemol schonn op mannst dobäi waars a mir gesinn eis hei um Youtube dann, ech denken, nächst Woch eréischt erëm zréck. Bis dann an Ciao, ciao.